Eh, nyaya yeprotocol handichaziva kuti inofamba sei panapa eh, pamusoro iva chidzambwa director of ceremonies eh, pamusoro iva munyati vakamirira sports and recreational commission pamusoro iva gwesela vakamirira zifa ndoti pamusoro iyi kune leadership yedynamos iri pano nemaformer players ari pano ndichibvira kuna vashaya nevamwe vese vari pano um, Vatori ndanga ndichiuya nekuti ndatanga kutoona ini ndakandava kukurumidza kumanje kutaura ndokumbira ufundisi kuti ndienderere mberi eh, tinokutendai nebasa rese ramuri kuita eh, ini ndonzi thomas mandikora ndiri mukoma wadavid ndichakukupayoka background eh, kifamily yedu kuti mugoziva takamira sei kuti tiri vangani eh, mufamily medu takaberekwa tiri ten taberekwa tiri ten takaberekerwa kunzvimbo dzakasiyana siyana muzimbabwe munomu eh, sezvambotaurwawo nevamwe baba wangu aisenzera police force saka Vakuru vekutanga ihanzvadzi dzangu first born vanonzi Monica vanogara kuLeeds kuUK. Second born vanonzi Violet eh, vanga vachigara kuOxford kuUK ndo vakashaya last week yapfuura iyi. Eh, third born vanonzi Catherine vanogara kuLondon, Fortborn vanonzi Elizabeth vari kuLondon zvakare. E, fifth born vanonzi Agnes vari kuSouthampton. Sixth born anonzi Thomas Mandigora. Seventh born ndiDavid Mandigora. eight born eh, ihanzvadzi zvakaranzi margaret ari kuuk eh, ninth born niraungu anonzi andrew ari kuaustralia eh, tenth born is my late sister anonzi sierra mufamily medu the last born ndeyakatanga kushaya so ndomamiriro atakaita e, takamira kudaro vakuru va, va first second nethird vakazvarirwa muharare ndokatamuka kuenda kubulawayo eh, kubulawayo eh, indokwandakazvarirwawo nedzimwe hadza dzangu bidi ndokwadzakazvarirwa from Bulawayo takamubva kuenda kuKadoma Dhebha akazvarirwa kuKadoma tikadzoka kuHarare vamwe vadiko vari vakazvarirwa muHarare ndomamiriro acho ezvinhu tadzoka kuharare eh, takagara kutormuson depo and then tikaenda kubrayside police camp thats where i started my education eh, ndivataina takamuva kuenda kuifields muna june 1962 ndo patakatanga kugara kuifields kusvika nanhasi ndokwataka kune imba yedu so muhighfields ndo matakakura inadhiri muhighfields Eh, lifestyle yedu yemazuva eyo yevana vadiki most of the time yanga ingori yebhora taingotamba bhora but zvakazoitika kuhighfields ndezvekuti eh, apart from mateams evana yekuti munenge muchi muine kabhora kadiki kwakazoitwa maclubs eh, ndokwakatotangwa eh, junior football yaibvira kuunder 10 under 12 under 14 under 18 saka ndo patakaindojiswa kuti fom eh, soka rine marefries nemalinesman nekupfeka uniform timu yedu isusu yanga iri yemupolice camp it was well resourced Eh, taive tine mauniform neboots dzacho dzekutambisa nemasocks zvese and ndisaya tine probably even ndisaya titone the best pitch eh, ground redu repolice camp ranga rakanaka raidiridzwa ranga rine boho riine mapipes aya anodiridza muground and baba vangu ndovanga vari administrator wepolice camp yacho saka ndo vanga vari responsible for the maintenance yeground apart from the eh, ground rebhora tiine matennis courts as well as a swimming pool so taitiri exposed to a lot of sport so zvanambotaura zviya kuti life most of the time yanga iri yebhora because bhora ndo ranga riri popular saka makuru ataita it meant kuti even ndiri pamba ndaingotamba nadave bhora and then pakazokurowo munin'ina wangu andrew akajoinirawo chingotamba bhora saka munenge muchiita competition singazivi mazuva ano zvichiri kuitika here eh, but convention yanga yanga iri common mazuva iyawo ainzi maaps ekuti munenge muchiita competition yekuti unenge uchiudaye bhora eh, roramba ringori mudenga risingadonhere pasi eh, nekuhedha kuti unamba uchingohedha bhora risingadonhere pasi ndoanga ari macompetition acho eh, maskills But pama apps up eh, Deva endikunda hake but aikundwa naAndrew Andrew ndiye aigona manje aita maapps ari kadiki ka kusvika aneta aizongoregera aneta aitikunda tiri two but ndaikundwawo naDave so ndozvataiita izvo taitamba bhora stereki patanga team yedu police camp ini pandai ndiri muunder 12 itimendi kuti vanga ari muunder 10 pananga ndaamuunder 14 anga amuunder 12 chingodaro but team yedu isusu eh, yanga iri senior kune yana davi but iye ndeanga ari goalkeeper wedu Eh, ndikugona kwaaita aitambira maanda 14 isiri maanda 16 but ari golokipa wamaanda 16 and then kanade and maanda 14 aakutamba odzokera kutimu kwake unotambira nesaizi yake eh, saka ndokugona kwaaita ikoko taitoita zviya zvekuti taiita macurtain raisers emacup final emugwanzura ayaya kuti mateams achitamba mafinals tiwana tichitiwa maiona tichitamba bhora toyota vamwe vacho vamwe vacho vanga vari isusu tichitamba bhora so exposure yekutamba kumalarge crowd takatanga kuiona tiri vana vadikofu so ndangoti ndozvanga ndangotaura about our history devi uh, before i left in 75 ndichienda kuhondo devi is the only person andakaudzwa ndakuenda kumozambique but i gave him an incentive because ndaimuziva kuti ndakasara kuti anditengese kunana baba bandaiziva karekta yake kuti ndikamutambai aambotaura so ndakabva ndangomuti chii hembe dzangu dzese fashion yezvatati naye yazvo marevolution nei nezvimabhutsu zvazviri zvirefu zvezvi nestiriro yangu tikati ndozvaunosara nazvo izvi saka usataure hu ndakuenda but and this is a true story ndakamuti iwowoka sara uchamba bhora because bhora unogona and i think bhora rinokuendesa kure Eh, that was my message yandakamupa muna march 1975 eh, patakaenda kumozambique um, taenda takuhondo he is the only person wemufamily medu aindipa hope because ndopaakatanga kutamba bhora saka tainzwa masoka comments aya munhu ako achimhanya achinduza naasikazive kuti akutamba manje mutana muzi ndimawo shamwari yangu yelo tlashwa yainzi mawo comrade mawo comrade mawo nevanhu ndiyakatomi yoga kutamba kamutana muzi ndorwasiya sezvikanzi hausi kutera masoka comments here

munin'ina wako uri two and they were also very proud and akabva ati bvaisa agoisawo against zambia pafinal yei yekapu yepaindependence ipo pazvakaitika i was so happy kuti vabereki vangu vanga vari muground because eh, paindependence ndine andiri responsible for the television coverage saka it meant kuti ndandina access to matickets eh, mavip tickets and another type of tickets dzekupinda muground parents ndakapa matickets aya saka vanga vari muground amai vangu nababa wangu nemaneighbors aveko haisi kuti havanga vapamba machipisa nanda paya saka they were so happy they were so happy vachiona chi mwana wavo achihwina bhora and vachiona mumwe mwana wavo kuti ndiye ari kuita zvetv coverage yeindependence as well Oh, it was probably one of my best times. So my parents angu achifara. Then pakanga akuBotswana akauya ari assistant coach team. I can't remember kuti anga ari coach wacho ndiani murungu anenge anga ari murungu iye ari assistant coach saka vekuBotswana they realized kuti munin'ina wangu so tiri muground um, because kana iri national team vandaidza ambassador ndovanomhoresa maplayers saka vakabva vaita announcement eh, muground kuti assistant Mudhara muzi amene weZimbabwe anonzi David Mandigora ndiye munin'ina waambasada weZimbabwe ari muno anonzi Thomas Mandigora. Ground rese rikaombera. So again I was very proud. So munin'ina wangu andakakura naye and kana muri vateedzani munonyazoziyana zvese zvamunoita pamakakura and i was really hurt on saturday ndaendakarara kumba kwangu bamunini vangu vari pano vakandifonera zvikanzi ndiri kumba kwadevi devi ari kurwara ari ndikati achirwara zvikanzi uya kuno nekurumidza ndikatika handingangomhanyira kuya kuno nekurumidza madii kumuitira something ndinouya hongu but eh, musangoti huya huya huya kana kutsvaka kana ambulenzi or doctor or chii hapana zvaitwa here ivo vavakungoramba vachingoti huya huya huya kuno inaedras On Thursday, this was now Saturday, ndakapedzera kumufonera ndichiti kwaari eh, because aitaita problem eh, nasisi vangu vakashaya kuengland vanambotaura vaya eh, mwana wavo akashaya id nebirth certificate ravo because vanga vane passport yemabritish so embassy inenge ichida id yekunoku mwana uya oshaya oshaya saka tikatoita sei for us to get eh, eh, copy yeid yacho we need kuziva nhamba yavo yeid so ndikabva ndafunga ndikati asi dev company yaimboseenzera yai real estate company ndiyo yakamborentawo kuti imba yasisi so i found him kat in hauna kana koperi yelease agreement dzavo dzamakamboita utarise kuti hapana id number yavo so that i can go and get copy yeid so tikatotaura siri yakutoti ah okay ndozokufonera iri chatsvaga chi munhu andaisenza naye because kambani yacho yakavhara kudhara but pataitaura Ndakaona kuti voice rake ranga riri bit low achiita sekunge munhu ane flu here akuita sei but was a bit low so ndakagona kubvunza kuti ah, uri right here iwo but iye akabva angoramba achitaura achiti akutoenda ah, ah, kumberi achiti no tichazopfoterai kana ndabata munhu uya chichii so ndaimuziva kuti ndikangodhuza anenge maina ailment ndokupedzera kutaura kwandakaita naye so ndakarwadziwa zvikuru at least ndiye ega ndakandinaye eh, member yefamily yedu muzimbabwe munomu as i had said vamwe vese vana outside the country saka ndasara ndahwani muno muzimbabwe vamwe vese vachi vari kunze kwenyika saka Eh, vazhinji vataura kare vatenda vaita vote of thanks kune vanhu eh, vakabatsira saka inini i will just try to mention a few people eh, vandikangotendawo ndakutenda mudzimai wake ndakutenda hanzvadzi dzangu itwa operation eh, yekutanga vanhu vese yanga iri operation kuti vanhu vese vacontributa mari dzekuti akwanise kurapa eh, and vakagara vachisapota and up to now vachingosapota Saka ndotenda mhuri yedu nekubatana kwavakaita. Mudzimai wake akaita basa rakawanda yakandizvonda hello aisemu hello Mudzimai wake akaita basa rakawanda chaizvo eh, kuchengeta murume wake. Tinomutenda zvikuru nevana vake, tinovatenda vakaita basa rakawanda vachingochengeta baba vavo. Eh, vatete vangu vakagara apa vanga vachimbotaura vee pakucoordinata eh, sapoti yacho vachifonera vanhu vachitsanangurawo zvakare kuti zvamira zvakati eh, kaita dai ndinovatenda because for most of the time i wasn't here kubotswana ndakagara 12 years eh, ndisenzera ikoko pakaitika zvese mafestival paitika handisipo handiri kubotswana taingowo Taingoitawo zvemafoni izvozvo. Saka ndotenda vanhu vakaita basa iroro, ndotenda support yagara ichibva kufootball fraternity. Highfields patakaenda kuHighfields baba vangu vakasapotedza haina musi vaisapota tornadoes eh, because ma vetornadoes vaipa vabereki vedu chi vaiva vaita mamembers vavapa mablazer vopiwa vainyisa doro vaiti cocktail bameo so vana baba Vaifudzi vaisapota tornadoes asi vana vaisapota chi dynamos so baba vakazochinja yanga yachibukushumba vakazochinja kuenda kudynamos akatanga kutambira dynamos manje and vakazoita diet sapota yedynamos so ndotenda vefootball fraternity vagara vachitisapota nemafrenzi adhedhi nemafrenzi edu emhuri e, e, yedu kunyanya vatakakura nawo muno muharare kunyanya vatakakura nawo kuhighfields vese vagara vangonesu kuna vamwe vaitondifonera e, vachibva kufona kubva kunana britain kunana america vatakakura nawo muhighfields vachitipa support totenda zvikuru enda kuti veDynamos vazive kuti masapota avo vari kunyanya vari kuengland vakaita fundraise eh, vangoita whatsapp group yekusapota dev vakatumira mari yakawanda eh, yakazotumirwa kuno ndakairisibva Ndine zvinhu zvihamba nezvo ndo imwe mari yakabatsira kuti tiite chi tiite basa ratiri kuita but zvese izvi zvaibva kupi kudynamos saka tinotenda eh, handingatende masapota ndingatende kazai tinozvitenda zvikuru nesapoti yatapuwa and then generally mafootball fans nemuzimbabwe vamwe vemamaclubs vakatipa a lot of support because of effort yadevi as well as a national team player nerole yakaplaya as a coach kunational team takatemba makore akawanda handa kunzwa zviteurwa izvozvo but i remember ini kuti akatopfuura four years ari munational ten years ari munational team achitamba because akazopedzisira akutamba ah, right back I remember the last match yakaenda kuAngola. I remember that match. Ah, tamba number two. And I remember time when Chikaura, no, it's now more than 10 years, it's 10 or 11 or so. But, uh, is one of the few players vatamba makore akawanda munational team. Saka tinotenda the football fraternity, tinotenda support yatapuwa nevanhu vese nevanogara mumba inono, ndotenda maneighbors nemafriends aDevi ese ndinotenda munhu anga iri mafriends akawanda kubvira tiri vana vadiki ndozvitenda zvikuru